Kepderiň diýýär, şo puly aýajygyna daňyp, uçuryp goýberdin bolsa, günde Orbazara baryp, oguljana gowşurýar diýýär. Şo kepderi mi? Şo kepderi gowşurýar. Oguljana pul örtüp berýär diýýärmi? Hawa, hawa. Heý, bolýa-laý. Bu ýalyn ertekiň başga birini aýt-ow. Erte gaýtsaňyzam ýapa degireňiz owaý. Äý. Ýörsene şonuň ýanyna baraly-da. Ýok, ýok, dur, dur, dur, bu-a barmaly. Näme üçin? Seret, ana, Oguljanyň dogany Meret bar-a.

Şoň aýtjak zadym bar. Näme aýtjak? Ýanky ertekilerini öz gulagym bilen diňlejek. Onsoň aýtjak zadym bar. Ýör. Ýör. Ýör. Ýör. Näli uçurýarmy? Çat, çat. Seret onu da pyrlaryň çaşyna, ha? Edeniň bar bolsun. Näme? Ýaňy Oguljanyň dogany Meret çagalar bilen gezmäge geldi. Mehmançylyga. Hawa. Menem Oguljan öýdedir diýip goýberäýmenmi? Waý. Näme? Ne? Oguljan bar, ýaňy men gaýtjak wagtym goňşulara gitdi. Hawa. Goňşymyzyň aýalym bar. Edip Oguljan ýaly gep tapsa başga zat gerek däldi. Takyr takyr takyr edip uzakda oturarlar. Bäh, näme etsemka men? Olaram häzir bärinden barardy, gapyň agynda durar. Öýünde hiç kim ýokka diýip gaýdaýmasalar. Näme etsemka? Bäh, guşlaram goýup. Ýe, men bar-a, özüm gidip bererin, guşlaryň birini goýbereýin-de. Näme edeýin? Guşlaryň birini öýe goýbereýin Oguljanyň ýanyna, myhmanlar kabul et diýip. Ana, diňle gannym. Gaýt indi, gaýt. Akja, gel bäri. Gel, gel, gel. Aha, gel, gel, ap. Baý, berekella. Geldiňmi? Akja, sen häzir öýe git. Oguljan gelejeň goňşularda otyr. Aýnasyny kak-da, Geldi! Meret dan geldi diý! Myhman geldi diý! Gapyň agzynda garaşyp duran bolaýmasyn? Bolýamy? Baranda çaltrak, get çaltrak!

penjiresine goýalar. Hawa. Soňam bar, şuňky bilen dük dük dük dük dük dük. Oguljan gelneje, Oguljan gelneje, goňşy, goňşy, açyň, goňşy, goňşy diýer. A ýöne bar-a. Hawa. Öýüň içinde gürrüň edip oturan iki sany gelin bar-a Oguljan bilen goňşy diýip. Hawa. Ol äpişgäň kakylanyny eşitmez, aňyna-da getirmez. O näme üçin? Näme üçin? Ýedinji gatdaky penjiräň äpişgäň kakyljan olar nirden bilsin hä Gurban şärik. Aý ganym şada ýeri men aýdyp bereýinmi? Aýt aýt. Ýa Guşanda bar. Äpişgäni kakyrdy sesiniň ýetdigindenem gygyrar. Oguljan gelin eje, Oguljan gelin eje, gapyňy aç myhman garaşýar diýip gygyrar. Aý Gurban şärik. Salam aleýkum. Waleýkum salam. Oho körpe nähili? Ahmetjan ýörüň weli. Aýtdy weli. Kaka. Goýberen kepderim bardy. Myhmanlar öýde otyr. Ýah, gijä galdyň-da, oglum. Seret, hany, men goýberen kepderim iýýän, diýip, sürä goşuldy. Halanany, bilýän-ä men ony, aýdybam otyryn, oglum. Dursana, dursana. Bu, bärde bir düşmezlig-ä bar. Ýa körpejeň dogrujagyny aýt. Näme gaty bar? Ýa kepder öýňüzde bardymy? Hawa. Baryp ejeň bilenem gürleşdiňmi? Hawa. Ýa kepderimi? Hawa.

Ynandyryp bolýaňok siz, gördüňiz aý ahmet, dur aý ahmet, dur bir aý. Ynanar ýaly näl näre ola. Eý waý. Gurban goýsana aý oýny. Epeý adam bar o bize. 50 ýaşdan soň biz oýnajak bolmasana o. Ýa çagam aý biz seň oýnuňa ynanar ýaly. Ondan seret Haýtmyrat. Ha. Alma öz şahasyndan kän daşa düşýän näler. Şony aýdýanyna. Bular dilleşen bolmalyda. Ýa öz ogluna diýýä, öz ogly öýe barsa gelse, näý öwrenişen kepderidir-de, yzyna düşüp ýörendir-de. Ýok, hanym beýle zor bolýan bolsa. Şoňa diýen etdir bilen ol. Hany öýe bar meň oglum çagyryp getirsin näş ol. Bara sen şu. Getirdi biler muň şo kepdere meň oglumy. Getirder näme getirtmän. Mona. Many getir seni şu gepderilen adam diline düşünýän bolsa. Hany. Sizi men hiç sal ynandyryp bilemogaý. Häzirden getirtýän şo. Hany. Gel. Yo sende sende. Bi akça. Gel hadi gel gel. Gel gel gel gel.

Ýet çadyra! Gel! Be, Gurbanjan meni ben kepderi Haýytmyratlara gitdimi? Hawa. Sen Haýytmyratlara barýan ýakyn ýoly görkezdiňmi ýa o janawar aýlanyp-aýlanyp-aýlanyp baryp gijä galarmydymy? Ýa-da, be, ýok, hanym,

Hüýh! Gurban! Näme? Näçä durýar şu kepden? Satylanok kepden. Gurban, sataý maňa. Bir kepderiňe bar, bir göler sygyr bereýin. Ene süýdünden halal. Bir göler sygyr? Hawa, bir göler sygyr. Bir göler sygyr beräýjek baý bir kepdere. Berjek. Näme üçin ata mekdep geliň? Bak etçi satyn köp lay. Gurbanna gaýynlama habar berjek. Gaýynlama habar berjek bolsaň, şiketlerden taýla içinden bilir. Men sana mut berem. E, maňa da bir nerseni gurban, maňa da, maňa da. Sana näme gerek? Haýt. Gerek kok gurban. Gerek däl o sen gödek o kepde saklap bilmeýär bu. Näme kepde saklap bilirsin? Taýla gatyňda. Bunu hem sen adam dürli düşünýärmi? Ha bu? Benim şu tapagda yok. Gowjadynda bir taýlasana. Ana şu ýaňky giden bolýarmy? Ýaňky. Haýsy?

Bu kepter beýle guşda o men gaýyn owan bu gapdalla gurban. Ne ettin ay? Vay. Nire etti o? He. Süre gurşun ola. Hawa. Be. Vay süre gurşun la gitme de içeri ol. Ah, gandymjan, şu ýiti gözüň häli nirdedi? Häli. Hälki kepderiňiň uçup giden ýeri ýog-a. Uçan ýaly edýäris, topara gelip goşulyp oturýar-a ýene. Nirä etdiňiz-aý muny? Hawa-how! Ganymjan, men bar şu kepderileri diňe şu oýunlar üçin saklaýan. Ýere-dä biziň asuda asmamyzda nädip oýun etýärler, seret! Kepder oýny diýýärsiň. Onsoňam bar, biz haýdy kim saňa kepder oýny görkezjek bolduk. 2 ýylyň tapan oýnumyz bi. Birleşdik diýsene. Hawa. Aýt Myrat bir alym bol men ynanjaň dym bilýän. Men sähel zat bolsa ynanýan ynanjaň hawa men hawa. Ynandyňmy? Hawa ynandym. Beh, eh hawa da. Ynanjaň bolsaň käte şeýle de bolaý ýa. Şeýle bolýa.